Ctl technology in nan kut kan tlaih ṭhan hna. Atutan video ah zeikong dah a van chim ka duh ka ti si ahcun atu lio kan Kawlram sining in Facebook hi a hlankel bantuk tein duhning tein hman khawh a si lo. VPN pakhatkhat hman lawnglawng ah Facebook hi hman khawh a si. Cucaah cun kan hmanmi kan Facebook hi kan hman tikah kan Facebook hi khoika location, khoika hmun ah dah ka um timi an theih khawh lonak dingah zeitindah kan phih lai, zeitindah kan off lai timi kha tutan video van chim ka duhmi a si. Mahi hi atu lio kan Kawlram sining ahcun a herh ngaimi a si caah van tuah cio dingin kan sawm hna. A phih dingmi phun hnih in a um le mah cucu hi video in ka van chim lai i duhsah tein zoh khawh van i zuam u. A pakhatnak cem ah Facebook in kan van chim hmasat lai. Facebook na van on piak lai. Cu hnu ah hika zawn ah hin menu bar rinthum ai ring ti ah na kal lai. Cun setting and privacy ah na kal ṭhan lai. Cun setting ah na van kal nolh lai. le khakha tanglei na von ṭhum lai i zeidah a um lai kan ti siah cun hika cun location timtim lam kha na von hmeh lai cun hika a cung te ah khin location access timtim le khite khin na von hmeh rih lai lo aw hika cun te ah hin ai on sual siah cun hikate hi na phih piak a hau le ma khakha na phih piak tikah na von hmeh tikah zeidah a chuak lai kan ti siah cun aw khite khin chuak lai i Olo ti si loin Danny timi te khin a van hmehpiak lai i hmakhat kha a pakhatnak Facebook location of ning si. A pahnihnak cu setting in sai. Setting ah na van kal lai. Hika zawn ah hin phone pakhat le phone pakhat ai lo lai lo. Cucaah cun atu ka phone hi Oppo F11 in ka van piahmi si caah khan a kawl ning kha ka van chim lai i nanmah le nan phone cio ai ti ning tein rak kuh law ti kha chim ka van duh. Le hi kei keimah ka phone ahcun tanglei kan van ṭum lai i zeidah um kan ti cun nika cun hin app management timi te um le mite kan van hmeh lai i ka ti hin app permission timi te khi um kan van hmeh piak lai. Hika zawn te ah hin hi kalei kep te app timi te hin kan van ṭhawn piak lai. Le kha hnu ah khan Facebook kha phih kan duhmi si caah hika zan i F kan van kawl kaa tin Facebook hung lang colh i Facebook zon na van kal lai aw hika zon pihin tin hung lang dih i phone contact SMS hei ti te pawl location timi um hi hika location zon te hin na van hmeh piak si ahcun always le never le hual zu sing tin um always a zungzal in on piak a si hual zu sing timi cu Na hman caan tete lawngah khan i ong la. Na luikisin kha ti si. Na atu ahhin cun on lo bak kan duh caah never a kan chiahpiak lai. A zeika zawn ummi zong hi a zeidang pawl zong hi off dih ko hika i strorek timi ti lawng hi na onpiak lai. Makhakha a pakhatnak kawlning si seh law a pahnihnak ah khati in na phone i um thiam lo ahcun hika a cung i search bar te ahhin na van hmeh lai i

le khakha Facebook te kha phih ṭhan ṭhiamṭhiam ding si ka ti te khan si. Le na kawl tikah hika a cung search bar te in permit sitting kawl law ka ti khan a kawl ne foih cem la ti a rumnak ka ngei. Cucaah atu ten video ah Facebook kan location an theih lonak dingah off ning kha ka van chimmi si. Ka video zohtu nan zate cung lunglawmnak tampi ka ngei. Video dang kan hmu ṭhan te hna lai.